Hekk kitbet Mary Meilak fil-monument poetiku li waqqfet għaliha nnfisha fl-antoloġija Villa Meilak. U dan il-kliem għexitu sal-aħħar għax sfidat dak li fi żmienha kien mistenni minn mara, baqgħet ma żżewġitx u tikteb ma waqfitx. Twieldet Għawdex fl-1905. Nafuha bħala l-ewwel poeta mara u l-unika waħda tal-perjodu Romantiku. Ritratti tagħha ftit li xejn għandna, imma dan in-nuqqas ipattu għalih il-kitbiet tagħha li minnhom għandna kemm irridu. Ħallietilna xejn inqas minn seba' kotba tal-poeżija. Imma mhux biss. Meilak ippubblikat erba' ġabriet ta' novelli, żewġ ġabriet ta' essays u rumanz. Għandha xi xogħlijiet oħra li dehru f'rivisti u gazzetti, fosthom għadd ta' poeżiji u żewġ rumanzi. Kitbet żewġ opri u operetta, u nafu li għandha ħafna xogħol ieħor li għadu ma ġiex ippubblikat. Songs You Will Like hija ġabra ta' poeżiji li kitbet bl-Ingliż. Imma l-biċċa l-kbira ta' xogħlijietha kitbithom bil-Malti, dan għamlitu b'mod konxju. Fil-fatt, f'ittra li kitbet lill-Ministru tal-Edukazzjoni f'April tal-1948 biex tistaqsih jistax jinkludi xi xogħlijiet tagħha fis-sillabu tas-snin elementari, tistqarr,
Naf li kien ikteb bl-Ingliż u mmur aħjor, imma jien ma nixtieqx intellef il-Malta għall-kitba tiegħi. Il-ġenerazzjoni futura tkun tisħitni ġo kabri jekk nikteb bl-Ingliż flok bil-Malti, meta l-letteratura Maltija għodha fqira tont.
Meylak fehmet li sehemha f'dak li llum nagħrfuh bħala l-moviment letterarju romantiku kien importanti. Bħal kittieba lokali l-oħra ta' qabel l-Indipendenza, irsistiet biex tħaddem u trawwem l-ilsien Malti, żżid ix-xogħlijiet letterarji b'ilsienna, u tistabbilih bħala għodda ta' espressjoni nazzjonali u simbolu tal-identità. Mail qatt ma kitbitx għalhekk biss. Kitbet, qabel xejn, għax il-kitba kienet tagħtiha gost. Il-kitba kreattiva bdiet titħarreġ fiha minn età żgħira. L-iskola, sħabha tal-klassi kienu jagħtuha s-sold kull wieħed biex tiktbilhom il-komponimenti. Dan tirrakkuntah hi stess f'intervista li għamlilha Peter Borg Hampton ftit qabel ħallietna fl-1975. Tgħid ukoll li bdiet tieħu l-kitba bis-serjetà ta' dsatax-il sena u l-ispirazzjoni ewlenija tagħha kienet il-mara li tatha l-ħajja u rabbietha.
X'kien li spirak biex tibda tikteb? Il-mamma tiegħi. Għax il-mama tiegħi id-diskors tagħha kien kollu figuri tad-diskors.
Mejlak ma kienx trid wisq biex tibda u tlesti biċċa xogħol u lanqas biex tiġi għal muża jekk niġu f'dan.
Jien jispirani kollox Imkar is-sħab għaddej minn ġolajru jispirani. Imkar il-ġejr wakka ġoħajt jispirani.
Kitbet fuq kollox, fuq ħlejja kbar u żgħar. Nies ħajjin u mejtin. Oġġetti komuni u xbijat naturali Bliet u rħula Għawdxin u Maltin. Iva, anki Maltin, għax minnu li ħajjitha kollha xi tarrabat t'Għawdex, imma f'Malta terqet kemm felħet. Kellha xi ħbieb joqogħdu hemm u kienet tmur spiss Malta biex tistampa l-kotba tagħha. Terġgħu tgħid, bis-saħħa tal-immaġinazzjoni fertili u l-poeżija, Mhux fil-gżejjer tagħna biss merħet imma fil-beraħ tas-smewwiet, għax bl-express ta' moħħha marret dawra misterjuża u ltaqgħet max-xemx, il-qamar u l-kuċċiera tar-riħ. Din it-trasgressjoni tal-konfini dinjin tiddistingwiha minn poeti oħra li kitbu fi żmienha u anke wara. għax dawn ma messewx mad-dimensjoni fantaxxjentifika fil-kitba tagħhom. Qattet ħafna ħin tikteb imma qattet ukoll ħafna żmien tgħallem. Għallmet fi skola primarja u skola sekondarja f'Għawdex. u r-rabtiet li kellha mal-istudenti baqgħu sodi lil hinn mill-erba' ħitan tal-klassi.
Issa li m'għadekx tgħallem lil dawn ix-xebbiet tal-iskola tħossok maqtugħa minnhom għal kollox? Le, xejn affattu, għax kull xi ngħaddu jarawni

L-eleġija li kitbet lill-studenta tagħha li mietet waqt attakk mill-ajru fit-Tieni Gwerra Dinjija. Dan il-waqt poetiku vistuż huwa pjuttost eċċezzjoni fil-każ ta' Meylak. Bil-maqlub ta' poeti romantiċi oħra, ftit li xejn insibu niket f'kitbietha. lanqas meta s-suġġett jistieden burdata ta' diqa bħal inżul ix-xemx, li fir-Romantiċiżmu spiss jintuża bħala simbolu ta' telfa u tmiem. Meylak tħalli l-mument jimmeravilja mingħajr ma tinħakem mill-malinkonija. F'xogħolha jispikka wkoll is-sens ta' umoriżmu. Saħansitra fil-poeżiji inediti dwar il-gwerra, l-attitudni tagħha sikwit hija ċajtiera u niggieża, speċjalment fil-konfront tal-qawwiet barranin. Wara karriera ta' 20 sena tgħallem, ma ddispjaċihiex li fl-1961 ħalliet it-tagħlim. Jekk xejn, inkedded li ma ddedikatx iżjed żmien għall-passjoni vera tagħha.
Tiġik kultant ix-xewqa li għadek tgħallem? Le.
Għaliex? Għax għandi għali li kont xi darba nagħallim, għax jien kien mesni intfajt dejjem fuq il-kitba. Għax kieku vgajta lil Malta bil-kotba li kont niktib.
M'għandniex għal xiex ma nemmnuhiex. Minbarra li kienet tispira ruħha faċilment, u kitbet fuq kulma nsibu taħt il-kappa tax-xemx u lil hinn minnha, il-kliem kienet issibu bla diffikultà. Tant hu hekk li l-manuskritti tagħha jixhdu li ftit li xejn kienet tingassa u tirrevedi xogħolha. Dan ma jfissirx li ma kinitx metikoluża. L-iskemi tar-rima u r-ritmu fil-poeżiji tagħha huma tassew preċiżi. U b'mod kurjuż, it-tmiem ta' biċċa xogħol dejjem jaħbat mal-aħħar linja tal-pitazz. Għal ħafna żmien, lil Meylak assoċjajniha mal-ħlewwa, is-sempliċità, u l-kwadretti kkoloriti li jiċċelebraw il-ġmiel tan-natura u l-ħajja ta' kuljum. Bil-mod il-mod u bis-saħħa ta' studji li jixħtu aktar dawl fuq xogħolha, qed niltaqgħu ma' aspetti oħra tagħha li jistiednu apprezzament ġdid. Fost l-oħrajn, b'rabta mar-rappreżentazzjoni tal-figura femminili u elementi queer. Illum, 50 sena wara mewtha, nifhmu li Mary Meylak għandha ferm iżjed x'toffri minn kemm konna naħsbu. Jeħtieġ biss li nħarsu iżjed mill-qrib lejn kitbietha magħrufa u inqas magħrufa, u nħallu l-gost tal-iskoperta jmexxina biex nisfidaw fehmiet qodma u nikxfu tifsiriet ġodda.